Baca xwe pêşwext bînîtin û berî sala wî bihêtin desthelata Misrê dê bi dana bacê du sala lê borîtin û her kesê evrûke baca heft sala bidetin desthelata Misrê dê çardeh sala li wî borît û bacê nadetin. A Hosa ez yê razî me û ez yê amade me ka xwî ka min çende ez hemiyê li serik bidim. Berjewendiya me de em bên azadkirin bi dana bacê bi mayê heft sala. O ho savet berjewendiya hikmetê ji de çinkî dê arîşayê çare bî. Hindîke rêka dî ye. Dîv çûna rêka Fîr'ewn û deshelatê berî nûke ye. Ew jî hêrişkirine ser dewletê dewrûberê me û cêstandina samanê wan. Ji bo bidestveînana parê pêdivî bû kirîna genmî. Û ya xuyaye vit hin hemî beşdarî van hêrişê dijwar bin. Bê deng bin, bê deng bin. Em xwe jî razî nîn li ser hêrişkirinê. Û eger hin ziyanê di şer û hêrişa bizanin, dê hêvî û daxwaza ji me ken em hêrişane beyn û para ji hewa welgirîn. Her êkişhewa pêncika rêja berhemê xwe terxan ketin bo vê meremê, em dê şên ewî genmê pêdvî pê kirîn. Eger dana pênceka dehatiyê me dê me qurtar ketin ji agirê şera û nexweşiya, em berhevîn. Em va şera vewastiyan. Ew şer nayê xelkî beref nemanê vediben. Em î ji bo hinde de gencîna dewletê pê pir bîn. Erê eve dadî e. Dana erdî bû Yuzer Sîfî ji layê şahî ve di bina hokar bû serkeftina wan li ser perstgehê. Belê ew yê tiştekî diket ku vêt em nazanîn, ew jî embarkirina genim ye. Û hîn hemî hewl û bizava biken û şiyanên xwe bidene karî ji bo zêdekirina samanê persdgehê. Di delî vê tosa de divêt mirov baş hizrêt xwe biket da bişêt planêt baş danîn. Di demekê nêzîk de hîn dê bînin ku çarenivêsê Misrê dikevîte destê wî kesî de yê pitir genim hey û kogeh kirî.

Û ya duwê mirovê behrmend û tê gehiştî hemî dema hizir dahatî da diket. Ê baş e sibahî pê ve em dê hinde zalamê di xwe firêkeyne nav bazarê bo karê kirîna genimî. Belê divê tim berzeyî û bê têkdan bît. Eger kogehên peristgehê hemî jî tijî nebin ji genimî em dê çawa şên xwe di ser pê di xwe girîn û dê çawa şên bersîngawan girîn di rojê dahatî da. Çinkî hizira xwe dî û zersîfî da biken. Ew peristgeha samanê wê bimînîte pîriya hindekê dî ve? Bêguman di rojekê din user sif dê şêr duristî wê li axê det. Tu bimîne. Min kesek ji te divêtin ku ew dê bi karekî gelekî metirsîdar rabîtin. Bo min nûke bîne û zîka bîne. Ser çava ez benî.

Van çirkeyê di mahîka jiyê xwe til min biborî. Ez zanim ez hev jîneka nebaş bûm bû te. O mil beramber çakiya te ya pêdvî nekir. Belê tu herê dilovan û nerin bûyît gel min. û dênûke hev jîna xwe borî demekê kurd tê mayî. Me her duka nexweşiya bo yo zersîfî çêkirî.

Eger te Yuzer Sim dît Eger te Yuzer Sim dît

û serkirdên leşkerîn vî welatî ji vê cîhanê bar kir. Ji ber hindê me ziya cenabê te agehdar kem. Kotdîvuar zalamekî gelekî mezin bû û xizmeteka mezin bû Misrê û şahê Misrê yê kirî û xelkê Misrê bi şahê wê ve qerdarê kar û kiryarê tû ye. Gerimtirîn serxweşiyet me gehîne malbata wî û koçka wî. Em dê beşdar bîn veguhastina giyanê wî bo Rojavayê. Li dîv kultur û binemayên Misrê pêtiviye sertet û kesekê danî cihê pûtîvarî. Demê em çîn rê û resmên veşartinê. Demê veşartina kelexwîdan dê biryara xwe deyn. Serkirde Horon Hop, şerjîtirîn kes e bo cihneşîna putîvarî. Min hizra xwe ya tuê pila şehejî wî da kirî. Ji bilî pileya serweriya Misrê çi pileyên dînîn in? Dê da biçîno erebanan berhev ken.

Min deh car kêndî vê rêjê divêt eva tu bibêjî. Wa ger ev çend hebû te dest nede tu dişê daxwaziyê bi xwişk kesekî dî bikey. Paya bilend. Paya bilend. Min deng û basekî gelekî xweş ê bo hêjayê xwe elî xmahoy înay. Wotî var mir mane. Berî dem ji mêrekê. û piştî dem ji mêreka dîdê kelexeyî veşêrin.

Êgê dij bi lî û zersîfî hate danan, li vê rê diyar bît ew dê te ladan û dî rê xistin. Belê pa eger yû zersîf hate helbijartin ku bîte cihnişînê potîvarî, li wî demî destê te divekirîne û her karekê tu bikey, tu yê azadî. Ew çavî divê tu yû zersîf bête kuştin. Hindî em ser vê rêkê neçar nebîn, em vê rêkê bi kar nayînin.

Pûtî var mir? Rîspiyên bajêrî dê piçikdariyê di rêwresmên veşartinawî de kin. Xwedê di lovaniyê pûtî varê betûl xeletî û gunehê tûyî biborît. Ewî gelek qencî li gel min kiribûn û ez qerdarê wî me.